Nĩmwekire wega rũgwĩti ndikei na ndũrũ ndicũaga kunga na kĩratũ tũthomithie ciana nĩ ũndũ wa kũmwĩta na mũgoka tũthomithie njiarwa mĩtugo ya tĩirũ ya kwenda mũndũ rĩ karokogĩ. Ithe wa Wanjirũ kana mũtigairĩ ti Kamarũ aromama kwega kuraga. Rwĩmbo-inĩ rũu Kamarũ areta arata ake, ageta Rũgwĩti, ageta Ndũrũ, ageta DK nĩgetha manyitane moko mathomithie njiarwa. Niĩ naniĩ nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ, wĩra ũyũ ndingĩruta ndĩ wiki. Nĩkĩo naniĩ ngwĩtaga wee na ũcio ũngĩ arĩa tũcemanagia mĩtambo-inĩ ĩno ya ũkinyanĩria, mũke mwaigua ndeto ĩno-rĩ, tũkamĩtambia nĩgetha ona ithuĩ tũthomithie njiarwa. Ngwenda twarie ũhoro wa andũ aya matũthakagĩra mathako ma ngerekano, na nĩ mekaga wega mũno, tondũ mathako maya ma ngerekano-rĩ. nĩ makoragwo na ndũmĩrĩri cia gũtũtaara, gũtũtaara mĩtũrĩre ĩrĩa tũikaraga, ũrĩa mũndũ maikaraga na mũndũ ũrĩa marigainie, ũrĩa mũtumia hihi magĩrĩirwo nĩ gũikara na mũthuri, ũrĩa hihi aciari magĩrĩirwo nĩ gũikarania na ciana. Makoragwo makuĩte ndũmĩrĩri mwanya mwanya na mataaro matiganĩte na nĩ mekaga wega. Nĩ gũkĩrĩ o mathako mangĩ ma ngerekano. mokaga ma gũtũcanjamũra, ma mathekania, tũkamba kũriganĩrwo nĩ mathĩna marĩa tũkuĩte, tondũ nĩ mũgwĩtĩkania na niĩ, mũtũrĩre ũrĩa tũratũra rĩu wĩna moritũ maingĩ, he handũ hakinyaga ũkaigua, wakinya mũciĩ kana wakinya gwaku, ũrenda ũndũ ũngĩgũcanjamũra. No rĩu rĩ, He ũndũ ũmwe nyonaga athaki acio ona makĩrutaga wĩra ũmwe, wĩra mwega rĩ, nĩ marathiĩ makora, marora atĩa kana marorĩra ha? Marorĩra rĩrĩ, ithako nĩ rĩa Gĩkũyũ, rĩtabanĩtio na rũthiomi rwa Gĩkũyũ, koguo rĩ, rĩrenda rĩthikĩrĩrio nĩ Mũgĩkũyũ kana mũndũ ũiguaga rũthiomi rwa Gĩkũyũ. No ũgakora atĩrĩrĩ, marathiĩ ithako rĩu nuthu, ithako rĩu rĩtabanĩtio na Gĩthũngũ, nuthu ĩno ĩngĩ rĩtabanĩtio na gĩkũyũ. Ithako rĩu angĩkorwo tũgũthikagĩrĩria kana tũkũrĩroragĩra na cũcũ rĩ, he ndũmĩrĩri cũcũ kana guka atekũnyita tondũ gwĩ kũndũ kwaririo gĩthũngũ, koguo kũu ndemenya. Akorwo ngũrĩthikagĩrĩria na mwana ndĩrenda amenye gĩkũyũ rĩ, kũrĩa kwaririo na gĩthũngũ rĩ, nĩ egũkĩigua na hau he kwaragio na gĩthũngũ hakagĩrĩirwo kwario na gĩkũyũ nĩgetha mwana ũcio hau arute ciugo igĩrĩ kana ithatũ. Koguo nake rĩ, ndekũmenya Gĩkũyũ tondũ hau haririo Gĩthũngũ na kĩu Gĩthũngũ nĩ akĩũĩ. Na nĩkĩo tũraiga tũmaringĩrĩrie kwĩroragĩra mathako ta macio nĩgetha makeruta Gĩkũyũ. Na ũgakora ona nĩ mekaga ĩ makĩgeria kũgathĩrĩria kana ĩrĩa metaga promo. Ũgakoraga ithako nĩ rĩa Gĩkũyũ. no rĩragathĩrĩrio na gĩthũngũ. Hau ngona, hau ngona nĩ marora na nĩ ngwenda kũmaringĩrĩria na ndĩmere atĩrĩrĩ, o nao marĩ athaki a mathako ma ngerekano, no manyite itemi inene mũno kũgitĩra kũhuka kwa rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Njuge atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũhandaga-rĩ, nĩkĩo tũgethaga. Kwoguo okorwo nĩ tũkwenda rũthiomi rũrũ rũthiĩ na mbere-rĩ, mũndũ wothe, tũrĩmĩre, athaki a ngerekano, amemerekia, mũndũ wothe anyite mũro, tumĩrie mbere. Ndĩmere atĩrĩrĩ, mũgathĩ wanatuĩka, ndũrĩ wacoka mũigana. Njĩtagwo barũthi wa Gĩkũyũ, na nĩngũmũringĩrĩria. Ndũmĩrĩri ĩno yamũkinyĩra harĩa tũcemanagia kwa Facebook kana kwa YouTube, YouTube andũ ma subscribe kana meyandĩkithie, nakuo kwa Facebook andũ metĩkĩre gũtambia video ĩno, na no ũmĩtambirie na njĩra ya kũmĩgaya harĩa handĩkagwo share, mũndũ aga click hau nĩgetha ĩkinyĩre andũ angĩ aingĩ, tũnyitane moko, kĩara kĩmwe rĩ, kaĩ kĩrĩkĩoraga ndaa. Mũrũthi wa Gĩkũyũ oigaga, na no egũthiĩ na mbere na kuuga, atĩ kũmenya Gĩkũyũ hatarĩ nganja nĩ kwĩmenya.